Tuh. Ih, bagi bubuhanmu yang mungkin pernah ditinggalakan pacar atau orang yang disayang tuh kayak boom. Ih, pas banget lagunya. Karena aku mau ulah liriknya tuh kawan ay, uh, apa yuk? Um, sangat-sangat uh, dari dari hati gitu nah.

Bibinian sian satahun sian babungasan napa ni ha. Pupu jua nang hangat-hangat sian satahun kaluaran. Dikisah ai. Dikisah ai dah. Anggap bae lalu.
Nah ham lih. Kebanyakan yang maliput, iih pada bapandirnya kawa jangan supan-supan. Hmm, ya memang wahini bibinian banyak banar nang bungas-bungas karna didukung oleh apa nih skincare nang larang-larang jua. Makanya beberapa kali aku menghimbau kita nih lalakian pa agak-agak terbebani jua tuh lah dengan dengan kebutuhan bibinian yang what the fuck gitu tuh. Iih, skincare-nya tuh bah. Oke oke oke. Kena aku saraki biniku nih kada wani.

Oh bajunya free fire ja kisahnya leh iih kakanakan free fire kan uma ai mm belajar ding ai baik baik kaina lo main anu pa player fire. Iwak sapat, iwak pupuyu munnya latat iyalah kada payu. Ulun jawab mang lah. Mata bintat ke toko kayu sambil mahadangi pian balu. Munnya latat bisa ai pang payu tapi muntung kaya pian ni bisa malah pian kada payu han. Nah. Gaya. Bagaya aja pang jar inya leh. Iwak sapat iwak pupuyu. Mun latat iya lah kada payu. Disukuri ai dah nang anu awak hirang tu kada kada kawa ai ya kalu lih. Hiih. Makanya kamanangan kita lalakian ni meskipun fisik kita kada sempurna, duit barang oke. Ya kalo? Bila duit sudah kadada kan hiih nang sagala macamnya uma ai. Hiih. Ngasah ngalih ai, aku gin kada purun nyambatnya nini.
Ai pita gurakan pang sagan bibinian nang kegatalan, keungahan, kekijilan apa cara orang lah gasan ikam lah bibinian. Ikam tu bibinian kah babinian kah. Nyadap hena jadi babi. Kujajak kalo ah. Pina seiya iya, kijil banar, gatal tu garu sorang mulai.
Nah. Apa ja tadi nah aku kada malihat kata-katanya. Ai.

Mahayal aja kita di sini kawan nah. Mamiliki kada kawa, ya kalo? Malihat barang lewat layar nih. Ii kada papa jua. Sambil manyabun. Pacar sama aku ganteng, eh ganteng ja gampang tadi leh.

Tapi intinya kawan ai wahini handak terkenal nyaman banar kaitu nah. Di tiktok ikam misalnya banyak followersmu gara gara ikam bajoget joget misalnya ikam bisa jadi anu jadi jadi selebtok jadi jadi influencer tuh ketika di instagram jua foto fotomu oke oke orang banyak katuju. Banyak followers mu ikam jadi bisa jadi selebgram jadi influencer jua han banyak jalan kam wahini handak jadi viral tu i untuk bisa jadi terkenal nah pasukan troy ku himbau jua ikam jangan nang aur malilihat ampun urang ja jua iih amun handak tu urang nang malihat saurang nah kaya itu tuh iih ya kalo. Bang ulun supan bang ai na anu iya dosa gin dah ai ikam kada usah anu. Ikam nonton aja nonton Kahpi official aja. Ikam putih nyaman amunnya tepaluh glowing lain kaya aku hirang amunnya tepaluh kaya oli garden.
Oli garden kada gagampangan tahu lah iih hirang banar ah badosa sekali kamu ya ikam nyaman putih munnya tepaluh glowing lain kaya aku amun tepaluh kaya oli garden tadi iih. Mak ai hah ni potonya iti mun dikaya handak mamaus hingus inya anjir kita kana anunya wara huh. What the fuck. Aduh ai hah nini ja kawan ai ujar urang jua tu gigi kawa dikolak.

Hiih, penting banar itu tu. Meskipun sekecil apapun hal nang dilakukan oleh pasangan kita tuh, hiih, handaknya kita apresiasi dengan memberikan kalimat-kalimat pujian kah. Hiih, kalo lalakian jangan aur memuji aja, cuman duitnya harus jalan jua. Hiih, ikam mun bisa marayu mun duit kadada tuh kaya, uma ai, rasa kaya apa yu, hampa barat tuh. Humm, kaya banih tuh nah, ada kalo yang hampanya tuh. Ih tapi berat nah nang kaitu tuh maksudnya kan. Cowok sejati itu adalah yang selalu mencium tangan ibunya bukan tangan pacarnya meskipun tangannya lebih mulus tetapi doa ibu lebih tulus bujur bujur aku setuju kawan ai ibu tuh mudelnya kawan ai apa adalah apa yu istilahnya urang nang menentukan banar kah hidup kita. Makanya ikam jangan nang terlalu wani lawan kuitan lah. Iih bila kuitan bemamai tu anu ha dengarakan ha nya dasarnya. Iih banyak pikiran sidin kan kau kada kakaruan ni anu kalakuan jadi sidin bamamai ayu ha jangan dilawani. Iih sidin sudah banyak pikiran han tambah pulang ikam malawani durhaka lawan sidin tambah sidin sakit hati jangan jangan kena kada bauntung hidup. Humm bang pian kaya kada suah anu haja lawan kuitan, aku jujur kawan ai lagi dahulu aku wani ai pang lawan kuitan jua hihi tapi kan waktu berjalan aku mamahami bahwa kuitan ku kusayangi banar kaitu nah han jadi pelajaran aku itu tu han bubuhan mu tu jua dari kisah ku ni nah hihi diambil pelajaran jangan sampai ikam wani lawan kuitan. Sikapmu yang paling terasa. Gasan lakian yang katuju manjablay bay kumpulakan duit gasan jujuran nyata kawa tiap malam maunggat ya ya aku setuju aja pang lah cuman asa muyak nah kata kata tarus. Kadang lo kawan ok banar nah pinanya yang ini nah nih yang karudungnya habuk habuk

Aaa inya bamasker tu. Iih kita hudah ham. Humm. Rasa kayapa kaitu nah. Magin ai mun dibukaakan maskernya. Ikam bisa langsung. Tu bungang. Uma jua ha. Hah. Aku ma amun nang kaya ini kalo nih asa anak sakulah sma pulang nah. Iih. Baju sma kalo ngini lih lain baju nang napa han. Ih kalu ai lain han aku nyambat baju sma. Oh apa garang ja tadi kada ngerti aku nah. Oh cita cita waktu SD ja kawan ai. Sakali udah ganal. Jadi kawan ai kisahnya ninile apa ngarannya tuh. mulai lagi halus tuh jah cita-cita macam-macam pas sudah ganal malah nikah ya itu wajar aja orang handak nah untung jua nikah pada nang di padang sabat kau. Handak batakun paler ikam ganal lah. Astaga kalu sa ikam takuni lagi palerku ni ganal nang kaya batang pisang tu nah ah ikam dimasuki am kada takuciak jangan sambat nama aku dah pokoknya nikmat pang surga dunia. Hehe Aku setuju aja jua pertanyaan-pertanyaan nang kaitu tu kawa nah baik disalajurakan aja ya kalo iih memberi muar banar netizen banjar nih what the fuck banar lah betakun masa nah hal-hal nang kaitu ikam takuni takuni ampun ku nih nah. Aduhhai. Ini kayaknya.

Sebelum inya mahidupi genset nah. Hahai. Tu tapih mamamu nah. Hiih. Katulahan ikam bejugit. Gue juga pernah nakal kaya lu, cuma bedanya gue santai, lu norak. Obat penenang gue mahal bro.
Ayu ha, hiih apa pang kita nang selidril wara nih ya kalo. Hey y'all come look at this.
Oh ketika anak alay aja bikin status. Ih aku ada ja kok nih melihat lip anu nih status pasukan troy di WA tuh. Ada nang pc ja. Maksudnya what the fuck lah. Semua pada bikin SG Selamat hari ibu giliran disuruh nyapu ntar dulu Ii bujuran tuh kisahnya wara ai bubuhannya ni Ii yang mudanya ah hari ibu ulun sayang banar lawan pian mbeh ai Ii disuruh kuitan nang besasapu ja kada hakun muti kita pasan kaina kaina kaina kaina. Ya kalo hah parai jua bungas di anu bubuhan mu ni bungas di kulitnya di dalamnya kada. Apa ja kisahnya buaya ne leh ok. Ayo ha maksudnya tu buaya banua leh ayo ha eh kaw bangga banar jadi fuckboy lih iih urang jadi fuckboy tu bararanai haja. Oke kawan lah jadi kita sudah nonton tadi videonya Korban Kisah Anak Terhibur dan yes kawan ya karena apa yang ku sampaikan um, aku handak Mendoakan mudahan bubuhan ikam sehat haja tarus lah. Hei aku tu sanang banar kawan ai lawan bubuhan mu ni karna bubuhan ikam salalu enjoy lawan aku lawas banar dah kita nih ya kalo ya mulai dari tahun dua ribu delapan belas akhir lah ha mulai situ kan apa channel anu nih content reaction nih sampai tahun dua ribu dua puluh satu nih han. aku harap mudahan uh, hubungan kita nih semakin semakin lawas tuh semakin harmonis kayak gitu nah mm -mm. dan setiap perkataanku yang ada di uh, content reaction ini menyambat pasukan tuh itu kisahnya aja padahal sebenarnya dalam hatiku tuh besar muar bener juga efek ada ada